Бабай, сиңа без быел ваталы хат җибәрдек. Зур эшләребезгә сөенеп, маймыл елын үткәрдек. Күрәсеңме, әтәч елын ничек шәп каршы алдык. Хәзер инде конкурста җиңеп чыгасы калды. Тылсымлы таягың белән могҗиза тудырырсың, авылыбызга парк ясап, безне куандырырсың. Исәнмесез, балалар, укытучылар һәм укучылар, килгән кунаклар! Әле кайчан гына без сезнең белән Яңа ел бәйрәмен каршы алган идек. Ә бүген менә Иске Яңа ел бәйрәменә җыелдык. Каникул вакытында без бик актив авыл тормышында катнаштык.

Үземнең сүзләремне Гөлшат апа Зәйнәшеваның Татар авылы дигән шигырен юллары белән тәмамласым килә. Ә ул исән булса, җырлар исән. Гармуннарның әле бар моңы, Чын татарча җырлап, гармун уйнап Яшә, моңлы татар авылы. Әйе, чыннан да авылыбыз яшәр, шундый сау-сәламәт, шат елмаючы балаларыбыз булганда. Безнең авылыбыз тагы да матурланыр, тагын да ишәер, матур-матур гаиләләребез барлыкка килер, бәхетле сабыйлар дөньяга аваз салыр. Сезне Яңа еллар белән тагын бер кат котлыйм һәм илләребезгә тынычлык телим. Бары тик уңышлар гына юлдаш булсын сезгә. Әнә һәрбер сын артында әкият качып тора, ничек тә җиңәсе иде, бүләге кызыктыра. Югары Тәкермән авыл җирлеге елдагыча буджет оешмалары, шәхси хуҗалыклар арасында кар сыннары ясауда һәм Яңа елны каршылау буенча бәйге игълан итте. Җиңүчегә бүләк, 2017 нче елга Минзәлә газетасына ярты еллык язылу һәм редакциядән сюрприз, безнең Минзәлә газетасының 100 еллык уңаеннан ясалган махсус бокалларны сезгә бүләк итеп тапшырабыз. Алар, безнең җиңүчеләребез, беренче урынны бүлешәләр Югары Тәкермән төп гомуми белем бирү мәктәбе һәм балалар бакчасы коллективы. Бәйгеләрнең берсе Безнең үзебез үз кулларыбыз белән дигән бәйге оештырылган иде. Монда безнең җирлегебездә бик күп гаиләләр катнашты һәм инде алар арасында җиңүчеләр булып безнең күп балалы гаиләбез Шәйдуллиналар гаиләсе Беренче урынга чыкты һәм безнең махсус бүләк белән бүләкләнәләр. Ана, алар менә шундый матур итеп курчаклар тектеләр, кар бөртекләре ясадылар һәм инде классларында, өйләрендә үзләренең чыршыларын алар үз куллары белән ясаган махсус бизәкләр белән бизәделәр. Просто ни в одной деревне такого нет, как вот и фигуры, и, и

Әтәчләргә хәбәр килгән армиягә китәргә. Әтәч әйтә, мин бармыйм! Тавык әйтә, мин калмыйм! Әтәч армиягә китсә, бер күкәй дә гел салмыйм! Кыш бабай, Кыш бабай, капчыгың да зур күренә, бүләкләрең бармы икән? Безнең кебек яшь кызларга ни алып килдең икән? Кыш бабай, Кыш бабай, капчыгыңны чиш давай, Безнең кебек әбиләргә бүләкләреңне давай. Шәхси хуҗалыклар арасында безнең 80 яшен тутырган Латыпова Марселиза апа беренче урынны алды һәм Минзәлә газетасына 2017 елның ярты еллык язылу белән бүләкләнде һәм редакциядән махсус бүләк менә шушы матур бокал белән бүләкләнә.

Берсенә берсенә терәк булырдай әтәч белән тавык булсын әле дидем. Һәм э, үзебезнең гаиләне чагылдырган кебегрәк тә булды инде ул миңа. Шундый э, менә монсы мин, монсы Хәким, монсы үзебезнең өч балабыз дип күз алдына китереп ясадым. Һәм үземнең күңелемә дә ошады, бөтен авылдашларга да ошады. От сынын ясап башлаган, 13 елда була ул. 16 ел электер инде. Чын от зурлыгында Шуннан бирле һәр җылны ясап килә инде. Һәр җылның үзенең фигурасын ясый иде. Менә быел әтәч инде кешеләргә бурычкалап җөрде, бусын үзебезгә ясады. Конкурс булган ишеттек тә инде, э, мин үзем нитмәгәем, әни ясап, ясап карыйк әле, мин ясай башладым да инде. Башта каркышпа белән кара кыз ясам, ана килеп китте, китте, китте шулай. Әтәчне, әби, бабай һәм убырлы карчык ясадык. Менә ел саен бу фигураларны безнең Алия Азгамовна бик күп итеп шушындый конкурслар үткәрә. Ел саен мин анда катнашам һәм беренче урынны 3 ел рәттән хәзер бирмим беркемгә дә. Безнең мәктәптә яңа ел уздырылды. Анда зур класслар катнашты. Безгә ул бик яңа елда бик күңелле булды. Хөрмәтле авылдашлар, кайткан кунаклар! Хәзер Югары Тәкермән авыл җирлегенә караган Түбән Тәкермән авыл клубы бүгенге Яңа ел бәйрәмен башлап җибәрәбез. Йомшак кына булып карлар ява, Карлар ява җирне бизәкләп, Ак карлар белән Яңа елым Бәхет алып килсен җитәкләп.

Килсен аңсыз күңел кемгә, Яшәлмәгән көн бит ул. Яңа елларны бик күңелле үткәрәбез. Үзебезне гаиләдә каршыладык, аннары менә клубка төштек. В деревне хорошо провели с ребятами, с детьми, с родителями. Провели, как сказать вам, хорошо.

Мин шушы авыл кешесе. 29-ннан 30-нчы декабрьдән бирле без шушы клуб буенда яңа ел үткәрәбез. Искесен дә, балалар елкысы да, зурларныкын да, мәктәптә дә. Безгә күңелле. Тәкермән гөрли.